Yenni ahyɛmfiri wɔ ɔno Nyankoropɔn nsɛnti ne ne tirimpɔ ho. N'ano a me ne mo de ahyia no, yɛka kɔsii sɛ Onyame wɔ ne sɛnti. Na Onyame sɛnti no nhyɛ da nyɛ sɛ ɔte asɔre ama nnipa akɔ asɔre ne atena asɔre mu na yɛabɔ yɛn bra wɔ asɔre mu ne yɛawu asɔre mu ma asɔre asie yɛn. Na mmom Onyankopɔn sɛnti a nti mpo ɛma ɔde te asɔre ne sɛ, Ɔse ɔpɛ sɛ ɔma n'aheman bi a ɔno Nyankoropɔn no ahyehyɛ na ɔnam ne ba Yesu Kristo so ɛbɛma aheman no gyinaeɛ no. Ɔgye nnipa a yɛate ɔno Nyankopɔn so atua na ɛno nti yɛakɔ owuo tebea mu no firi saa owuo tebea mu ɛba ne daa nkwa mu na afei ɔde yɛn ba ahemman no mu na yɛyɛ ahemman mma na yɛtumi tena ase bɔ ahemman bra. Ne sɛ nti ɛna yɛn Awurade Yesu Kristo bɛɛ wiase no, ɔbɛte asɔre. Na ase a osii n'asɔre, asɛm a ɔka wɔ Mateo asɛmpa etiri du nsia no ne sɛ, mesi m'asɔre, na asɛm a ɔde ɔpon nyɔnpɔn ntumi ntwi mfa so. Ne nyinaa ne sɛ, Awurade Yesu Kristo pɛ sɛ ɔnam n'Asɔre no so na ɔde ma ahemman no a Onyame nam ne so ama no abɛgyina no tumi to tu mpɔn na ɛkɔ so, na nneɛma bebree ba ahemman no mu, na afei wɔtumi bɛyɛ ahemman no mu adwuma. Na ɛnɛ mepɛ sɛ yɛka Asɔre no ho asɛm kakra, ɛfiri sɛ Asɔre no yɛ sɛbea me nnipa na Nyame de wɔn yɛ Asɔre. Asɔre nyɛ ɛdan. Asɔre nyɛ asɔredan bi a yɛasi no baabi. Na mmom, nnipa a wɔagye Awurade Yesu Kristo so adi sɛ wɔn Agyenkwa ne wɔn Awurade, nnipa a wɔagye wɔn mfomso atom sɛ wɔyɛ adebɔneyɛfoɔ, na wɔapene Nyame nhyehyɛeɛ a wayɛ wɔ ne Ba Yesu mu sɛ ɔde no abrɛ yɛn sɛ nnipa kronkron, na ɔtena wiase nkontonkyi mu sɛ kronkron, na ɔde ne nkwa twa soɔ Ɔde ne mogya pataa yɛn bɔne, na ɔde ne wuo twee yɛn bɔne no so ka, na ɔde ne sie faa yɛn bɔne kɔɔ asaman, na ɔde ne wusɔreɛ buu yɛn bem, na nnipa saa no bɛgyina adi sɛ Onyame no a yɛate ne so atua na yɛayɛ no bɔne no. Saa Nyame no nhyehyɛeɛ ne sɛ, sɛ yɛbɛgye ne ba Yesu yi adi a, ɔbɛnam na ne mogya no a ɔka guiɛ no so, ne mogya a ɔhwieeɛ no so de apata yɛn bɔne. na ɔnam ne wuo so de atua bɔne no so ka, na ɔnam ne sie so afa yɛn bɔne no akɔ asaman, na ɔnam ne wusɔreɛ so abu yɛn bem, na wayɛ yɛn nyankoropɔn mma. Enti asɔre ba ne obi a wanya ahonu wɔ ne bɔne a wayɛ sɛ ɔyɛ nipa nti no, na sɛdeɛ Bible ka wɔ Nnwom ti aduonum baako yiemu nnum sɛ, Bɔne mu na me na nyinsɛn me, na amumuyɛ mu na me na ɛwoo me, na enti ɔgye tom sɛ ɔyɛ debɔneyɛni, na wa. Te Nyame anim atua wɔnam n'awosuo so ayɛ Nyame bɔne, na ɛnam sɛ wɔwoo no sɛ debɔneyɛni nti, ɔtena ase bɔɔ ne bra sɛ debɔneyɛni, na nea anka ɛsɛ no ne owuo, na mmom Nyame pɛ a ɔmpɛ sɛ ɔbɛwuo nti no, wayɛ nhyehyɛeɛ wɔ ne Ba Yesu Kristo mu de ama no, na Nyame nam Yesu nhyehyɛeɛ a ɔyɛeɛ yi nyinaa so nti no, wabu no bem. na wayɛ no nyame mma na ɔde no aba n'ahemman mu saa onipa yi na ɔyɛ asɔreba enti sɛ saa nipa yi a wagye awurade yɛ die yi sɛ ɔbɛ foforɔ bi bɛka ne ho pɛ a onyame asom a ɔka ne sɛ baabi a baanu anaa baasa a ɔte saa bi ahyia no na mewɔ wɔn ntam ɛhɔ yɛ asɔre Enti asɔreyɛ nyɛ sɛbea me nipa dɔm a yɛahyia. Ne mu asɔreyɛ yɛ sɛ wɔn a wɔagye Yesu adie no, sɛ wɔyɛ baanu anaa baasa mpo a, wɔtumi yɛ asɔre ma no yɛ yie. Sɛ wokɔ twerɛ kronkron mu a, nsɔre dodoɔ no ara wɔbɔ din wɔ apam foforɔ mu no, ne nyinaa yɛ efie nsɔre. Ɛnyɛ asɔre a yɛyɛ no wɔ asɔɔdan kɛseɛ biara mu. Woyi Efesofoɔ asɔre a Paulo kɔɔ hɔnom no ara ɔkɔɔ Jewfoɔ hyiamu dan mu a yɛfrɛ no synagogue borɔfo mu, na hɔ se afei ɔreka nyamesɛm no, na nnipa no bi dwonhwee no, na nnipa no bi sopa no. Enti ɔfiri hɔnom kɔɔ sukuu dan bi mu, na hɔ na ɔne nnipa bi kɔdii ahyia hɔ na ɔhyɛɛ asɔre a ɛyɛ Efeso asɔre no ase wɔ sukuu dan mu a woyi saa Saa asɔre no a ɛwɔ Efeso no a dodoɔ no a aka no nyinaa yɛ nkurɔfoɔ fie na ne ɛhyia. Enti nnipa kakraa bi na wɔhyia hɔ na yɛfrɛ hɔ asɔre. Adehyeɛ asɔre no a Onyankopɔn asie no a ɛyɛ nipa yi a wagye no adie, wagye ne ba Yesu Kristo so adie na wanam saa yɛ so ama wanya daa nkwa a ɛne sɛ ɔde ne honhom kronkron abɛtena wɔn mu na ɛno nti wakyerɛ wɔn din wɔ ne nkwa nwoma mu no. Onyame tirimpɔ ne sɛ Ɔbɛnam Asɔre yi a wɔasie yi so ama n'ahemman aba. Asɔre yi, ɛwɔ dwumadie paa nti sɛ nipa hyia hɔnom a, sɛ yɛ baasa o, sɛ yɛ du o, sɛ yɛ duanum o, seesie yɛ yɛ otim wɔ wiase yɛ wɔ mu seesie yɛ no, wɔse nipa wɔ ha pɛ ɛne yɛnhyia bere biara, sɛ yɛ nipa ha o, sɛ yɛ deɛ bɛyɛ o, yɛhyia hɔnom apa. Neɛ ɛma yɛyɛ asɔre no yɛ nneɛma baasa. Saa nneɛma mmiɛnsa yi kɔ so a, na kyerɛ sɛ yɛyɛ asɔre. Asɔre ɛɛdi dwuma. Nneɛma mmiɛnsa a ɛbɛkɔ so wɔ hɔnom a ɛma yɛyɛ asɔre no yɛ sɛ, yɛbɛdi kan na yɛadi kan asɔre Awurade wɔ honhom ne nokorɛ mu. Awurade Yesu ka wɔ Yohane Asɛmpa ti nnan hɔnom sɛ, Onyame nhwehwɛ saafoɔ no, wɔn a wɔbɛsɔre no wɔ honhom ne nokorɛ mu. Onyame pɛ sɛ yɛsɔre no wɔ ne kwan mmiɛnsa so. Deɛ ɛdi kan, sɛnea nnwom ɛti wɔ ha ɛka no, sɛ yɛde aseda na ɛbɔ wura Nyankopɔn ahonyadwa no anim, na afei yɛde ayɛyie wura n'apadwa mu, na afei yɛde asɔreɛ kɔ Nyankopɔn kronkronbea. Enti aseda na yɛde wura, yɛde ba n'aboboa no, na afei yɛde ayɛyie awura n'abadwa mu, na afei yɛde sɔreɛ akɔ ne kronkronbea, ɛfiri sɛ hɔ kronkron mu kronkron mu hɔ ɛne ɛsɔre Awurade. Enti nea ɛdi kan ne sɛ, sɛ yɛsɔre Nyankoropɔn a, yɛbɛda no ase. Yɛbɛda Nyankopɔn ase, yɛbɛfiri yɛn akoma mu ahunu sɛ Onyame ne yɛn di no yie, na yɛde aseda a ɛnni kabea ama Nyankoropɔn a ɛfata no, ɛfiri sɛ ɔne yɛn di no yie kwan biara so. Yɛn nnipa nyinaa ɛna saa berɛ a yɛgyina hɔ no a yɛreda no aseɛ no, ɔwɔ nkwa mu. Ɛno nti na ɛsɛ sɛ yɛda no aseɛ. Afei, aseda no akyie no, ɛsɛ yɛtumi yi Nyankoropɔn ayɛ. Woahu sɛ, sɛ yɛka sɛ yɛda Nyankoropɔn ase a, nea Onyame ayɛ ama yɛn mu na yɛfiri ne yɛda Nyankopɔn aseɛ. Na mmom sɛ yɛka sɛ yɛyi Nyame ayɛ a, na yɛyi Nyame ayɛ wɔ sɛdeɛ ne tebea teɛ. Onyame yɛ ɔdomfoɔ. Onyame yɛ ɔdɔfoɔ. Onyame yɛ mmɔborohunufoɔ. Onyame mma bue ne nsam annepa mmee yɛn. Enti Onyame, sɛdeɛ ɔteɛ nti na yɛyi no ayɛ. Na ɛno akyi no, sɛnea abɔfoɔ no yɛ no wɔ soro no, yɛn nyinaa yɛatontom no na yɛasɔre no wɔ kronkronyɛ mu, ɛfiri sɛ Onyame yɛ kronkron, nti yɛde ne kronkron tebea mu no de sɔreɛ a ɛfata no brɛ no, yɛpagya no ayɛ no kɛseɛ aka sɛ ɔno nkutodoo na ɔyɛ Nyankoropɔn. Sɛ asɔre bi wɔ hɔnom a ɛyɛ asɔre, sɛ ɛyɛ nnipa mmienu o, sɛ nnipa mmiɛnsa o, sɛ ɛyɛ ɔha o, sɛ ɛyɛ ahaasa o, sɛ ɛte sɛ ni o, saa nneɛma yei yɛ adansedeɛ kyerɛ sɛ ɛyɛ asɔre. Sɛ wei kɔ so wɔ kronkron tebea mu a, ɛyɛ asɔre. Tɔ so mmienu a ɛma yɛyɛ asɔre ne sɛ saa nipakuo yi wɔyɛ nnipa yifoɔ. Ɛfiri sɛ Bible se Onyame afrɛ yɛn aba ne nkyɛn sɛ bɛyɛ ɔbɛnam yɛ so na wakɔ yɛakɔ wiase afanaa nyinaa, yɛaka, yɛabɔ n'asɛmpa no dawuro, ama wɔn a wɔnnim no na ɛnam sɛ ɔmpɛ adebɔneɛfoɔ wuo nti no, wɔatumi ate asɛmpa no na wɔatumi anya ne mu gyedie na wɔn nso aba fie abien. Yesu se, nnwammuo, nnwankuo bebree wɔ dwammuo no akyi, nti asɔre biara a ɛte ase na ɛwɔ nkwa na ɛyɛ Kristo asɔre no, ɛyɛ asɔre a ne ho pere no sɛ ɔbɛhwehwɛ nnipa nkwagyeɛ. Ɛyɛ asɔre a ɔkɔ abɔntene Sɛnea Mmebusɛm Eti Aduonu Nnan yi mu dubaako ka no, asɔre a etu anammɔn kɔ abɔntene kɔka Nyankoropɔn asɛm na nnipa bɛte asɛmpa no a ɛfa Kristo Yesu afɔrebɔde a ɔbɛbɔ maa nnipa bɔnfoɔ na yɛbɛtumi afiri saa yɛ mu anya adwensakyera na yɛagye adie ne abɛnya me nkyɛn. Asɔre bi a ɛte aseɛ no bɔ saa asɛmpa yi ho dawuro. Ɛtɔ so mmiɛnsa, ɛma yɛyɛ asɔre A enti Nyankopɔn ba Yesu besi yɛ ne sɛ, sɛ ɔnam yɛ so kɔ na ɔsoma yɛn na yɛ yɛ setie kɔ na ɔnam yɛ so gye nipa nkwa de wɔn ba ne fie a, ɔpɛ sɛ yɛtumi tete wɔn, yɛyɛ ne wɔn mo wɔ no Kristo Yesu nokorɛdie mu. Ɛno nti na ɔde asomfoɔ ama n'asafo no. Wohwɛ Efesofo nhomatire nnan yi mu dubaako hɔ no mu a, wɔse wayɛ binom asɛmpakafoɔ, wayɛ binom asomafoɔ, wayɛ binom adiyifoɔ, wayɛ binom asɔfoɔ ne akyerɛkyerɛfoɔ. Botae no nyinaa a wɔtui mu de mmienu ne sɛ, sɛ ɛbɛyɛ ɛbɛyɛne wɔn, atete wɔn, ama nnipa no anya nnyinasoɔ wɔ Kristo mu, na mframa bɔne biara, nnaadaa nkyerɛkyerɛ ne atorɔ som biara amma wɔn biribiri amfa wɔn ankɔ yera ne ɔsɛeɛ mu. Enti yeinom na sɛ yɛyɛ a, nneɛma mmiɛnsa yi, sɛ nnipakuo kakra a yɛahyia na yɛse yɛfrɛ ho asɔre na yɛbɛsɔre Awurade, yɛde aseda, ayɛyie ne nkamfoɔ ne ntontom wɔ sɛdeɛ makyerɛ yi, na afei yɛhyia na yɛyɛ yeinom nyinaa wie na yɛtie deɛ Nyankopɔn ka kyerɛ yɛn na yɛsɔre no na yɛyɛ setie wɔ N'asɛm ho na yɛtu anammɔn kɔ abɔntene na Onyame nam yɛn so gye afoforɔ ba a, na afei yɛkɔ so de N'asɛm wansam wɔn, tete wɔn, kyerɛkyerɛ wɔn a, na kyerɛ sɛ yɛyɛ asɔre a ɛdi mu. Saa nnipakuo yi a yɛfrɛ wɔn asɔre yi na afei Nyame bɛsɔ nam yɛ so ma n'aheman atumi nam yɛ so ba. Nyame adehyeɛ. Wei ne dwumadi a yɛpɛ sɛ yɛbɔ ho dawuro ma nnipa nyinaa te sɛ, sɛ yɛyɛ, yɛka sɛ yɛyɛ asɔre ma deɛ a, na adwuma a Nyame de ama yɛ sɛ yɛnyɛ nie. Ɛfiri ɛnnɛ yi akyi, yɛbɛhwɛ sɛ ɛdeɛbɛn na nnipa ba na yɛbɛyɛ asɔre ma a, Bere su bɛn na Nyame pɛ sɛ yebu o na yɛatumi de tena ase de hyɛ ne din kronkron animuonyam sɛ asɔremma a yɛyɛ ahemman mma de atena ase afiri saa yɛ mu ahyɛ ne din kronkron anyam? Nyame nhyira mo bebree. Nyame ntenenom nkyerɛ mo. Onyame mmoa mo na montumi mmɔ nea yɛyɛ ho dawuro nkyerɛ afoforo na mommra mɛtie na wɔn nso ntumi ntu anamɔn ayɛ sɛ wɔn tuo, efisɛ yɛn ara na yɛayi yɛn ho, yɛn ara na yɛagye yɛn ho, Nyankoropɔn agye yɛn ama ne sɛ nti, na ne sɛ nti ne sɛ ɔbɛnam yɛn so ama n'aheman aba. Onyame tie yɛn, na ahyɛ odin kronkron animuonyam, na ma dom so ma ɔman ntumi mfa yɛn ho nsi wɔ waka, sɛ nea Awurade wobɛtumi anam yɛn so ama w'aheman aba, wobɛ Jesus din mu ne yɛabɔ mpaeɛ aseda mu, amen.